You know the untold story of how climate change is affecting people with disabilities. I'm going to start with my sister vari panapa. Tazvona kushanduka kwemamiriro ekunze semaonero enyu imimi. How does it affect people with disabilities? Takamirira vamwe vedu vakaremara kushanduka kwemamiriro ekunze kwa kuri kutikanganisira zvinhu zvakawanda nekuda tikatanga kutarisa mvura taiziva kumashure uko ichinaya zvakanaka asi pari zvino mvura haisi kunaya zvakanaka kuti migodhi chaiyo haisina mvura isusu vakaremara tine kwatinokwanisa kuwana mvura kunenge kwasara kumwe chete kuchibhorani tinoenda takawanda asi isusu kuburikidza nekuti vamwe vedu Havakwanisi kufamba vega, havana maoko like zvandiri ndinoshandisa roko one handikwanisi kuti ndidhaye chibhorani ndibudise mvura saka vanokwanisa kuwana mvura ndevaya vanenge vaine mitezo yakakwana vanokwanisa kudhaya panoitwa puresha vamwe vedu vari pamauche zvinhu zviri kutishungurudza mukurarama kwatiri kuita ende tikatarisa mvura manhairo ayaiita atosiyana isusu tetine zviminda zvedu torima asi gore rino mvura haina kunaya zvakanaka Vakaremara tinoshungurudzika futi pakutsvaga kuti torarama sei, todii. Vamwe vanoenda kumabhindauko but isu zvinhu zvinotishungurudza pakurarama kwatiri kuita. Ndiri seni titori mudzimai, dambudziko remvura rinondibata zvakanyanya nekuti ndine vana vanoda mvura, vanoda kuwachirwa but handikwanise kuti ndiende kunochera mvura nekuda kwedambudziko ratinaro. Tikatarisa mafloods chaiwo ari kuitika Vane mitezo yakakwana vanokwanisa kutiza vachienda muno muEpworth yes asati asvika zvawo ekuti anoparadza asi mvura inozoguma yakunaya yakawandisa dzimba dzedu hadzina kusimba dzinodhirika wozoona vakaremara vanokwanisa kudhikirwa vamwe vanokwanisa kutiza but isu kuti titize hatikwanise vamwe vedu havatofambe isi tini tone maoko tinombobata vamwe havana makumbo vamwe vari pamawuches vanosvika pakuparara zvinhu zvinotishungurudza zvakanyanyisa mavanzwa vari kutaura vachiti ivo maeffects acho akasiyana pakuti vari able bodied ko kanzi mvura yawandisa anosimuka achienda achitiza asi akaremara haakwanise kuita saizvozvo mvura yacho ikaita ishoma futi the country has been experienced dry spells the past few years and kuenda kuchibhorani kwacho ivo vanokwanisa kuti vachiti havakwanise kudhaya vanotoda rubatsiro rwemwe munhu kuti vakwanise kuita sei kuwana mvura these are some of the challenges nematambudziko avari kusangana navo as people with disabilities ndouya futi kwamuri my sister kuti imimi semaonere enyu kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze kana kuti shanduko iri kuitika nemamiriro ekunze iri kukanganisa kana kuti iri kukuaffectai sei pamararamiro enyu imimi semunhu akaremara inotikanganisa pakuti patinomukira kuchibhorani kwacho Togona kumukira mausiku kunenge kusina mvura yacho toda kuchera mvura yacho inenge iri shoma plus futi matoilet anogona kudonha nechi nemvura toshaya pekupinda toshaya pekugezera toshaya kuti toita sei
So the issue of water um, is the threat um, that's brought by climate change when it comes to water um, is highly is highlighted by these ladies, these young women who are saying it's actually a great challenge that affects them in their livelihood. Ndouya futi kwamuri my sister kuti imimi how does it affect you mamiriro ekunze kuchinja kuri kuita kunze uku zviri kukuaffecta ipapi zviri kukanganisa ipapi mukurarama kwenyu tiri muno muepworth
mamiriro ekunze ari kutikanganisa kuti kwatinochera mvura kunenge kusinawo magetsi apa kwatinoenda kunenge kuri kure vamwe makumbo edu anorwadza saka tikasvika ikoko tinogona kukwanisa kupindirwa tikwanise kuchera mvura yacho zvakanaka

Kushanduka kuri kuita kunze zviri kuti afekta kuti gore rino iri kune nzara. Vanhu vakaremara hatikwanisi kuti tiwane chikafu hatishande vamwe hatina mabasa ekuti tiwane kuzviriritira saka mvura yakanonoka yaka yakazonaya zvinhu zvatotsva chibage chatsva kozouya mvura yekutomwa chaiyo chaiyo tinenge takunetseka kuno kwekuiwana vamwe tiri vanhu vechikadzi tinotoda mvura ndozvino zviri kuti affect and kushanduka kwemamiriro ekunze kunafeta zvinhu zvakawanda pataurwa nyaya yemvura kuti kushayikwa kwayo idambudziko kuwanikwa kwayo yakawandisa zvakare ritori dambudziko and it affects people with disabilities particularly those living in airport who we are having a conversation with today it affects them um, negatively ndoyo kwamuri masisa taura nyaya yenzara kuti Kushanduka kwemamiriro ekunze kune zvazvakawanda zvazvinochinja handiti vataura zvona mvura yakazononoka kunaya yakazonaya later vanhu vange vatosima vatodyara vatoisa mbeu yavo pasi but payakazonaya chikafu hachina kuzokwanisa kuita sei chibage tikati chitori panapa hachina kuzokwanisa kukura zvakanaka saka that's a threat to uh, food security iyoyoyo and how do you, how do you think kuti zvona machallenji acho amunozosangana nawo kana pachiita drought pachiita nzara munyika ndeapi
Kana kwachiita nzara machallenges atinosangana nawo ndeekuti tinobirwa kuri sekuno kweEpworth mbavha dzinowanda vanhu vanenge vasina chekubata vanenge vakupaza mudzimba nemasikati vanhu vachitemwa nangwe kuma 7 chaiko vanhu vachitemwa vachitorerwa zvavanenge vainazvo nekuti vanhu vanenge vasina kana chekuti vanobata vanenge vangotsvaga kuti vararamise mhuri dzavo tiri sesu madisabled zvinenge zvakatooma nekuti Tinenge tichirarama upenyu hunorwadza kuti ubude na 7 chaiyo ukasanganikwa newe hatikwanisi kutiza kungoparadzwa torwa twawina twaitwo toshopera And eh, ku- kufunga kwenyu imimi kana kuti se experience yenyu imimi muri muno kuti kana yaita fanike se- senguva yekudzona kwaita nzara kwaita drought hakuna chikafu munyika zvinokuaffectai sei imimi as an individual
zvino tafuta nokuti tinenge tisitorina zvekudya zvazvo tinenge tisina pekubata saka totoshaya kuti toita sei pane vano pane vanombouyawo here anyone from the beat the government kana civic society non governmental organizations vanouya munomu munzvimbo yeepworth vachikubatsirai nekuti zvatikutarisa kuchena zvinoafekta munhu wese asi maafector azvinoita kwandiri inini nemafector azvinoita kune umwe munhu whois living with disabilities with a, with a disability zvakatosiyana saka kune vanombouya here kunoku vachibatsira and sekuona kwenyu is also our government doing enough to help people with disabilities kuti vagokwanisa kurarama in this world where climate change is affecting our livelihood vanouya vanouya variko asi isusu vakaremara hationi mukana yacho tinotonzwa uchitonzi kwauya vanhu vanobatsira vanhu vachitoenda vachinoona zvikafu but isu vanhu havationi sevanhu mukurarama kwatinoita tinongosiiwa zvinhu zvinotibata kuti tinongosiiwa vanowana vachitowana utonzwa kwauya chikafu vanhu vachitowana isu hatina mukana iyoyo tinongosiiwa takadaro
And tikada kutarisawo futi semunzvimbo matiri muno mume airports pambotaurwa nyaya yekuti mvura ikawandisa matoilets ma anodhirika but matoilets awo asati atombodhirika matoilets acho atoriko when you talk, when you talk about a threat to sanitation matoilets acho atoriko are they um, disability friendly kuti zvona mamwe acho akatovakirwa kuti zvona chero munhu ane ane hurema hupi hwaainawo anokwanisa kupinda kana kuti vanhu vanongovaka chero zvavavaka Haa vanhu vanongovaka chero zvavavaka nekuti tikatarisa mudzimba madisabled arimo but tikatarisa mudzimba idzodzo hamuna netoilet yakakodzera kudaro saka ndopoonawo kuti vamwe vedu senge vari pamawuche vasingafambi vanongonosvika vachigwadama makasviba imomo mungave muzvikoro makasviba imomo urwere hwakutotanga kubatira pavari vakutotanga kurwara nekuti havana kutivakiro zvakakodzera kudaro

when we had we've experienced so much rain um, during the start of the from the start of the year so toda kunzwisa zvakava affecta papi nekuti if it rains sevanhu vasina mashop zvinotovakanganisa muline of business avo rekutengesa zviri kukubatai sei zviri kukuaffectai sei zvekutengesa zvekutengesa zviri kukonzereswa nekushanduka kwemamiriro ekunze
zviri kutikanganisa kuti isusu tinorongera musika pasi panze mvura ichinaya hatitoendi kubasa apa tinenge tisina mari yerendi chikafu tinotorarama nekutengesa ikoko hapana kwatinowana mari saka kana kukaramba kuchinaya hatikwanise kuenda kumabasa tinobva tatogara Saka sevanhu vanotengesa mune zvimwe here zvamunokwanisa kuita kuti muvane mari kana kuti zvona kukatonaya ndiko kukatonaya zvatopera hakuna chimwe chamunokwanisa kunge muchitoita? Ah, ndo zvatinorarama tichiita zvekutengesa izvozvi zvekuti kukatonaya rinenge ritori dambudziko izvozvi tinotengesa takangogara mumba tane three days takagara mumba mari yechikafu hapana ende zvinozokosta vamwe vedu vakaya vanorama neurema vanozopinda mumatambudziko ekuabhuswa kuti vaone mari yechikafu kuti vaone kurarama saka papa mataura nyaya yekuabhuswa kuti vakwanise kuwana mari yekurarama pavanoabhuswa apa vanenge vachizokwanisa here kuzonoripota kana kuti unenge wakutongodhona regai ndiwani regai ndiite izvi izvi kana regai ndiabhuse kuti ndiwane muraramiro aa ah, vamwe havatotauri vanongonyarara nekuti vanenge vachiti ndodii ndokuti ndirarame
Um, as you've heard that people with disabilities are affected in different ways and some of them are now getting are now being abused or are prone to abuse in a way of finding funds or in a way of um, a livelihood and I'm going to go to the young girls tinzwisise kuti kunaya kunoita mvura kanifanike painonayisa nezvakaita maroads ekuno kuairports zvinokukanganisa ipapi pamunenge muchienda kuchikoro kana kukanaya makudzoka kubva kuchikoro as someone with a disability Eh kukatonaya tichitoenda kuchikoro ka togona kutovharwa nemvura yetosha kutofamba sei yakutotivharira nzira saka ikatotina kudai togona kutoenda kudzimba torwara neflu tokosora futi zvinototi zvinototi ah, eh, zvinototi affect ko vamwe vamunodzidzisa navo imimi vane pavanokubatsira iwe here kuti lese kakuti road yakashata paroda kucrosswa vanotombokubatsira here kana kuti unotongozvimirirawo iwe wega sedunga munhu Unotongozvimirira sewega uri munhu. Hapana anokwanisa kutoko- kutombokubatsira.
ndouya futi kwamuri kuzvona pamunoenda kuchikoro paunenge uchienda kuchikoro vanhu pane zvaunotombo pane pakunonaya stereki and takada kutarisa mamwe maroads edu emuno muepet fanike uchibva kumaraini uchienda kuchikoro maroads edu akashata zvinokuaffecta papi wekukanayisisa uchienda kuchikoro kana kuti wakudzoka kubva kuchikoro Zvinotapekja kuti pamwe panenge pane rwizi iwe haukwanise kuyambuka pamwe vanenge vachinodzidza pamwe iwe unobva kure apa makumbo anorwadza haukwanise kuzo kumhanya kuti uyambuke nevamwe nekuti vanhu vanenge vachingokushorai nekuti munenge muchidzi makaremara. Saka vamwe vacho vamunenge muchidzidza navo kana kuti vamwe vamunogara navo vanokubatsiraiwo here kana kuti unotongozvimirirawo semunhu one unotongozvimirira paunenge uchienda kana kuti paunenge uchidzoka kuchikoro ukaita dambudziko iroro rekuwirwa kana kuti nemvura yakawanda? Haa vazhinji havatibatsiri vanongokutokusekei vachitoenda. Saka wataura nyaya yekusekwa kuti pamwe uri kutadza kuyambuka rwizi, munokwanisa here kuripota kumaticha vachinzwisisa kana kuti kuna headmaster kana kuti even kuna prefect vachinzwisisa kana kuti makutongozvi makazvigashira zvakadaro hamuna kwamunoenda kunoripota? Hmm, hapana mm, hedu kwatinoenda kunoripota tinongonyarara.
Unewo challenge here yaukasangana yaunombosangana nayo yekusekwa kana kuti kushorwa nevamwe vaunodzidza navo kana kuti vaunofamba navo uchienda kumba and after that une kwekutona unokwanisa kuripota here kuna teacher prefect kana even headmaster kana ukaripota unongonzi batsira vamwe venyu asi hawakwanisa kuzotibatsira manje saka kutongozviraramira semunhu wotongozviraramira everyday e eh, wotongozviraramira semunhu uchitongozvifambirako

disabilities and then tombotaura nyaya yegbv kuti dzimwe nguva mvura ikaita shoma sizotambotaura pekutanga kuti mvura ikaita shoma because of climate change that means muchafanira kuya kuchibhorani kana kuenda kupa next door kana papi pane mugodhi kunochera mvura saka izvi izvi mvura ikachoka pamba hakuna kana mumwe anombotariswa kuno kutosa kunzi mai vepano varipo kana kuti mwanasikana wepanapa aripo saka mvura ikashayikwa hazvisiri zvere zvimwe zvinhu zvinozolida to gender based violence mudzimba especially to women with disabilities ya ndozvimwe zvinhu zvinozokonzeresa kuti zvidaro nekuda kwekuti mudzimba dzatinorarama vamwe vedu vakaremara vasiri pano vamwe vanotochinjwa mapambasi havakwanise kufamba kuti vaende kuchibhorani pamwe mai vari mukati memba iyoyo havakwanisewo futi kunodhaya mvura yacho pavachasvika kuchibhorani vanhu vanovanzwisisa hapana nekuti nenyaya yedambudziko remvura umwe neumwe anenge achingorwira yake nyaya iwe unosiwa wakadaro pauchasvika kumba zvinhu zvisina kumira zvakanaka mukati memba muziva kana munhu amesa kana kuti aita sei makutanga kutochinjana mashoko kwakutosvika pakutotadza kukwirirana mumba nekuda kwedambudziko remvura Uh, tambotaura futi nyaya yekuti vambotaura nyaya yekuti zvona pakunonaya pai pai vanenge vatongori mumba nekuti vanotengesera panze pashed havana mashop ekutengesera um, we all know that the issue of money or finances in a household be it you be it you've got a disability or you don't have a disability it can lead to problems between partners um, semaonero enyu uh, my sister vanhu vechikadzi vanhukadzi even vanasikana vari kurarama with disabilities who can't fend for themselves imimi mutori nani kuti munotengesa mutori right pakuti munototengesa kune mwe kuti haakwanisi kutotengesa zvambotaura zvona haana zvaanokwanisa kuita munhu anotochengetwawo but anogona kunge akaroorwa ane murume wake hazvisirizvo here zvimwe zvinhu zvinozokonzera to gender based violence kuzonzwa kunzi ah mai veapapa vakarohwa mai nhingi ah, nezuro takaunza kunzwa na vakarohwa vamwe vacho at the end of the day sadly unogona kunzwa kuti munhu akatozourayiwa saka kutadza kuzviriritira as someone with um, with a disability hakukonzere here kuti zvona hakukonzere kuincreasa ku kwemaissues egender based violence here emhirizhonga mumisha uh, Kana vanhu vanhu vakaremara vasingakwanisi kuzvishandira kunogona kukonzera kana kuabuswa kana kuzonzi ndidewo ndikupewo mari iwe uri nekuda kwekuti hauna basa raunoshanda unotongomudawo kuti uwane mari yekuti urarame vamwe vacho vanoabuswa zvavasingadi ndozvavanoitiswa saka kuzvishandira kwakanakawo futi kune vanhu vakaremara ndokuti vakwanise kurarama

what needs to be done chii chingaitwa nekuti as we are saying climate change haina kwairi kuenda because kupisa kwatiri kuita marara kune kwazvazvinotochinja muchadenga umu and weather yedu ndopakuzochinja toita mafloods madroughts macyclone um, and everything else chii chingaitwa to ensure that vakadzi um, or even vanasikana vari kurarama vane urema or young people young women um, and women with disabilities the effects of climate change though they might affect them but vane vane pekunodonhera hanti mukunzwisisa kuti vane pekunodonhera even tikati even chero mvura yacho yanaya asi vane chavo chekuti chavanonobata kuti na hurumende yedu inoita yaita ichi kana kuti community yedu yeairport yaita ichi ndezvipi zvamunoona zvinofanira kuitwa to assure to ensure or to assist vanhu vari madzimai with disabilities ini ndinofunga kuti dai kunyange hurumende yedu yabatsirawo kune vakaremara nekuti vamwe vedu vanogona kumbozviitirawo kune vamwe vasingatogoni vasina kana chavanogona kuita chekuti kunyanzi vatengese kutoti afambe kwacho haagoni kunyanzi apuwa mari aite zvekuita kunohodha kwacho hatoiti sei haagoni koziva vamwe vedu Kuremara mitezo hakusi kwokuremara pfungwa. Tinogona tiine zvimwe zvatinogona tikaonawo rubatsiro rwekuti tikapuhwa pekutangira tinogona kunohodhawo zvandakaitawo pano ndinotokwanisa kunohodha ndichishandisa ruoko hwani ndichitouya ndichitotengesa pabasa rangu asi vamwe havakwanisi tikaonawo rubatsiro rwekuti vamwe vedu vakwanise kubatsirikawo isusuwo tinenge tichigonawo tichiitawo patinogona napo ndinoona zvinotibatsira Thank you, my sister. And then I'm coming to my young girls. Vambotara The machallenges avanosangana nawo um, due to the effects of climate change mamiriro kushanduka kwemamiriro ekunze kuti imimi handiti dzimwe nguva munogonadza kuenda kuchikoro nekuti kunenge kunenge kune mvura kana kuti unenge waita flu kana kuti because of the disability certain parts uh, certain um, unogona kunge uri kurwara saka chii chinofanira kuitwa maybe kana kuti nechikoro kuona kuti imimi uh, mastudents with disabilities amuaffecteke kuchikoro even ukarova kuzvona unozozvona asi pauchasvika you'll be able kuno continue nevamwe ndezvipi zvamunoona kuti zvinofanira kuitwa so that even semastudents with disabilities kuchikoro munotodzidza zvakanaka and zvisina pasina zviri kukuaffectai ah, kuchikoro kwacho hamudzidzi zvakanaka futi nekuti unogona kutongoregedza kuenda nditi uchirwara pepa hauna anombuya kunokona zvinhu zvo nezuro makafamba senemvura yakaita sei yakanaya
isusu tinongokumbira kudai toisirwa mabridge patinoyambuka napo tiwane pekutsika napo zvakanaka kana mvura yanyanya kunaya tinowanawo pekuyambuka napo toenda kuchikoro So this is a plea from the young ladies that due to the effects of climate change, which could be causing droughts, droughts and um,